Рахманир Рахим. Әлхәмдулилла, инде безнең шушы буа мөхтәсибәтендә эшләребез дәвам дәвам ителә. Инде безнең шушы апрельдан алып декабрьгә хәтле эшләнгән эшләр, әлхәмдулилла, инде алар Э, күренә, күренәчәк, һәм инде киләчәктә дә Алла Субханаһу ва Тәала барыбызга да ярдәмнәрен бирсен һәм шушы эшләрдән, риядан китмичә генә кабуллардан булып, изгелекләрдән Китсә иде, иншә Аллаһ. Һәм инде безгә Аллаһ Субханаһу ва Тааля шушы эшләрендә үз ярдәмен бирсә иде, һәм шушы безгә ярдәм итүчеләргә дә насыйп итсен, иншә Аллаһ. Бездә шулай ук, әлхәмдүлилла, беренче тапкыр шушы Казыят кубогына дигән э, волейбол уздырдык. Бу инде э, үзебезнең алты районнан чакырып, командаларын чакырып, алар инде килеп э, волейбол уйнап һәм инде призлы урыннарны алып һәм Казый кубогына лаеклы булган районнарга Шушы кубок тапшырылды һәм инде кыйммәтле төрле бүләкләр белән бүләкләдек. Инде безнең шушы спортка тагын да күбрәк омтылулары булсын, спортка тагын да күбрәк тартулары булсын, иншалла, шундый мөмкинлек белән уздырабыз. Безнен инде, менә Аллага шкер, Динен Зарет тарафыннан иештырылган, э, яшьләр бүлегеннән тарафыннан иештырылган, э, яшьләр, яшь вәгазчы дигән конкурс, яшь вәгазчы дигән шундый бер чара, альхамдулилла инде безнекеләр, буалар инде, буа яшьләре һәр вакыт ел саен барып катнашалар, һәм инде э, призлы урыннарны алалар, альхамдулилла, һәм аларга үзләренә дә бик каты кызык, Алар инде үзләрен шушы киләчәктә имам буларак, алар теләсә үзләрен э, күрсәтерләр, иншаллаһ. Һәм инде менә безнең Буа мәдрәсә шәкертләре дә катнаша, шулай инде Буа яшьләре э, мусульманнар да катнаша менә шушы чарада. Быел үзебезнең муфтиебезне сайлаулары узды. Инде быел да, әлхәмдүлилләһ, үзебезнең менә яшь, энергичный, актив муфтиебез Камил хәзрәт Сәмигуллин да Безнең бөтен имамнар, Татарстан имамнары бер тавыш белән сайланды. Альхамдулилла Аллаһ Тәгалә үзенә уңышлар бирсен, үзенә ярдәмнәр бирсен иншалла. Һәм инде шулай ук Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә киләчәктә дә шул ук күп иттереп э, файдалар китергән насыйп итсен үзебезнең э, республикага, үзебезнең дәүләтләребезгә, Россия, Россиягә иншалла һәм инде киләчәктә шушы булган элемтәләрне тагын да ныгытып, тагын да иншалла матур иттереп эшләргә насыйп итсә иде. Әлхәмдүлилла инде безнең елда шушы үзебезнең көз башында башлыйбыз инде без э, мәчетләр каршында булган дәресләребезне, укытучыларны җыябыз. Алар белән без киңәшәбез планны һәм инде көз көне э, шушы дәресләрне башлыйбыз, яз көне бетерәбез. Ел саен безгә Диния нәзарәт тарафыннан кунакка Рамазан аена Төркиядән хафизлар килә. Менә быел да безнең э, Төркиядән матур хафиз килде. Ул инде безнең хаҗлар мәчетендә хәтемне уздырды тәравих белән. Тарында э, үзебезнең хөкүмәт тарафыннан уздырыла торган гадәткә кергән инде ул безнең ифтар мәҗлесләре. Әлхәмдүлилләһ, инде анда безнең бер көн ирләр өчен, бер көн хатын-кызлар өчен. Анда инде безнең шушы хакимият башлары катнаша һәм инде Казаннан, мөфтият тарафыннан киләләр кунакларыбыз, э, муфти үзе дә катнаша һәм инде шулай инде безнең инде менә быел э, муфтинең беренче урынбасары безнең инде якташыбыз Рөстәм хәзрәт Валиуллин килгән иде. Э, матур иттереп шушы ифтарларыбызны без аның белән бергә уздырдык. Шулай безнең инде Казыйыбыз Инсаф хәзрәт Залилдинов та килгән иде, иншалла. Аларга да Аллаһ ярдәм бирсен. Әлхәмдулилләһ, шулай инде Рамазан аенда инде безнең Карлы авылында елдагыча инде безнең гадәткә кергән шундый матур мәҗлесләр, инде аны инде оештыручы, инициатива белән чыгучы инде Әлмәт районының имам мөхтәсибе Казый инде Фәһим хәзрәт Ахмедзянов ул инде килеп ел саен шушы үзенең авылдашлары белән Карлы авылында шундый матур, күркәм мәҗлесләрне оештыралар. Авыл советлары белән һәм инде авыл мәхәлләсе белән. Альхамдулиллаһ, бик матур уза. Халык ияләшкән. Инде киләчәктә дә инде бер юбилей формасында инде узарга Аллаһ Тәгалә насыйп итсен дип, шундый нияттә Ә, калдык, әлхәмдулилләһ. Инде безнең районыбызга ә, быел бик зур вакыйга булды. Ул да булса инде безгә яңа җитәкчеләр килде. Ә, менә җитәкчеләр, әлхәмдулилләһ, инде безнең ә, главабыз, районның ә, башлыгы ул да булса Марат Азат улы Заббаров, инде ул сайланды глава булып, ә, башлык булып, әлхәмдулилләһ, инде үзенең эшен иң беренче мәчеттән башлады. Мәчеткә килеп, матур иттереп Коръәннәр укып, догалар кылдык. Шулай генә безнең менә картлар йортында елда инде алар гадәткә дә керттеләр инде ифтарлар уздыралар, ифтар мәҗлесләрен. Анда инде төп иганәчеләр инде Ульян өлкәсеннән килеп, менә апалар, әбиләр, алар инде җыелышып, үз малы белән килеп, хәләл малы белән картларга, олыларга, өлкәннәргә матур ифтарларны уздыралар. Муфти сайлангач, инде без имамнарны да сайлыйбыз районнарда, авылларга барып, без инде имамнарны сайлыйбыз, мәхәллә инде аны тәкъдим итә, һәм инде без э, аларны утверждать итеп, менә аларны имамга лаеклы иттереп, э, шәһадәтнамәләрен тапшырып, шул рәвешле Аллаһ Тәгаләгә дән сорап, исән-сау гына эшләсеннәр, мәхәллә белән исән-сау гына эшләсен инде шушы мәчеткә җөрүчеләр белән. Менә без альхамдулиллах, менә яшьләр тәкъдиме белән башкаларга да гыйбрәт булсын, башкаларга мисал булсын. Шушы ураза инде ул безнең ялкаулык айы түгел. Ураза инде ул хәрәкәтсезлек айы түгел. Үдә утырып кына мин ураза әйтеп кенә һәм инде бер нәрсә эшләмичә генә үзенен саклап кына дип түгел, бәлки менә без әлхәмдә чыктык. Инде менә бүген беренче көн футбол уйнарга. Аллаһ Тәгалә ярдәм бирсен, менә яшьләр җыелды. Иншалла шундый исәп инде безнең әле бүген генә түгел, башка көннәрдә шулай чыгарга, башкаларга да гыйбрәт булсын. Менә уразалы килештә без әлхәмдулилла хәрәкәттә, уразалы килештә без әлхәмдулилла гыйбадәттә. Менә монда килеп кич тәравих намазларны укыйбыз.
Тәравих намазы Рамазан аенда укыла. Ул мөфтият карары буенча 20 рәкагатьтән тора. Менә шулай безнең шәһәребездә Госман мәхәлләсе бергә җыелышып, күркәм генә иттереп намазларны укып, күркәм генә иттереп әлвадахларны әйтеп, менә шулай безнең тәравих намазлары һәр ел саен уза. Алла субхана ва тәгалә алар өчен зур савап вәгъдә иткән. Киләчәк елларда да шулай бергә җыелышып намазларны укырга насыйп итсен Аллаһ Тәгалә. Әлхәмдүлилләһ, Ходайның рәхмәте белән һәр ел саен безнең республика күләм ифтар мәҗлесләре үтә. Ә, Һәр ел саен безгә менә хакимият баш- багышлыклары безгә үзләренең т- транспорт чараларын биреп, без алар белән барып кайтабыз безнең башкалабызга. Ә, Хәерм дә инде быел да шушы ифтар мәҗлесләре к- башкалада теннис академиясендә үтте. Әлхәмдүлилләһ, һәр ел саен менә шулай күркәм генә иттереп барып кайтулар безгә насыйп әйләсә иде Аллаһ Тәгалә. Әлхәмдүлилләһ, гает вакытларында гает бәйрәмнәре безнең уза. Гает намазлары вакытында э, бәйрәмнәр белән котлап безнең мөхтәсиб Илмир хәзрәт Хәсәнов безнең мәхәллә арасында бөтен мәхәлләләрне йөреп чыгып, аларның хәлләрен сорап, төрле мәсьәләләрне хәл итеп, э, сорауларга җаваплар биреп, менә шулай күркәм иттереп безнең э, мәхәлләләрнең, безнең мәчетләрнең хәлләрен белеп тора, әлхәмдүлилләһ. Һәм дә шулай ук шушы елларны, менә шу, быел яңа хакимият башлыгы э, бөтен бөтен имамнарны бергә җыеп, күркәм генә иттереп, бар, барыбызны да э, матур иттереп гает бәйрәме э, мәҗлесендә безнеләрне җыйды. Әлхәмдүлилләһ, Аллаһ Тәгалә анарга чиксез рәхмәте яусын. Быел районыбызда аеруча зур вакыйга булып узды. Районыбызның имам-мөхтәсибе Илмир хәзрәт Хәсәновны мөфтиебез Камил хәзрәт Сәмигуллин район идарәләре белән бергәләшеп һәм авыл имамнары белән бер тавыштан яңа 4 еллык мөхтәсиб вазыйфасына сайланды. Безнең мөхтәсибкә алдагы 4 елга уңышлар телибез. Аллаһ Тәгалә күркәм эшләр башкарырга,

Буа мөхтәсибәте белән берлектә Госман мәчетендә төркем җитәкчесе Илмир хәзрәт Хәсәнов тарафыннан хаҗиларга хаҗ дәресләре башланып китте. Ошбу дәресләрдә хаҗга кагылышлы мөһим мәсьәләләр күтәрелде, халык сорауларына җавап бирелде. Бу дәресләр хаҗга баручылар хаҗга киткәнче дәвам ителәчәк дигән өметтә калабыз. Буа мөхтәсибәте яшьләр бүлеге белән берлектә Лаче станциясендә Максум мәчетендә ялга кайтучы балалар өчен җәйге дини курслар үткәрелде. Балаларга төрле дини дәресләр бирелде, алар хәреф, хәрефләр өйрәнде. Курслар ахырында мөхтәсиб тарафыннан төрле сораулар бирелде һәм бүләкләр тапшырылды. Ошбу курслар алга таба да дәвам ителер дигән өметтә калабыз. Хаҗилар мәчетеннән быелгы яңа хаҗ төркемен озаттык. Шунда хакимият тарафыннан Лилия Назим кызы килеп, хаҗиларга үз теләкләрен җиткерде. Һәм зур табын артында хаҗиларның үзләренә сүзләр биреп, Алар үзләренең уй-фкичерешләре белән уртаклаштылар. Аллаһ Тәгалә хаҗларын кабул кылса иде, шушы сәфәрләрен файдалы кылса иде, Аллаһ Тәгалә кабуллардан кылсын. Быел Илдус хәзрәт Әсәдуллин һәм авыл халкы тәкъдиме белән беренче тапкыр Бикморас авылы мәхәлләсендә авыл халкы өчен корбан мәҗлесе оештырылды. Авыл халкы бик канәгать калды. Ошбу мәҗлесләр дәвамлы булса иде, шушы чаралар күбрәк үтсен иде. Шулай ук шушы мәҗлестә баршаларына да сүзләр бирелде, үзләренең рәхмәтләрен белдерделәр. Әлхәмдүлилләһ, күбрәк булсын иде шундый мәҗлесләр. Әлхәмдүлилләһ, хаҗ төркемен озаткан хаҗилар Мәккә Мәдинә шәһәренә барып җиткән. Ошбу көннәрдә хаҗиларыбыз хаҗ вакытын көтәләр, Ил көннәребезгә тынычлык иминлек сорап дога кылалар. Хаҗилар тарихи урыннарда булып, хәрбер мизгелләрен фотосурәткә төшереп, безне шатландырып торалар һәм андагы вакыйгалардан без һәрвакыт хәбәрдар булып торабыз. Хаҗилар тарихи урыннарда булып шушы мизгелләрдән исән-сау әйләнеп кайтуларын без дә шулай теләп калабыз.

Шамил хәзрәт Вәлиуллин Мәскәү Домодедово аэропортыннан каршы алып, берничә хаҗиның рәхмәт сүзләрен видеога теркәде. Әлхәмдүлилләһ, безнең мөхтәсибебез Илмир хәзрәт Хәсәновның төркеме исән-сау кайтып җитте. Мәскәү аэропортыннан хаҗиларыбызны автобус алып кайт автобус белән алып кайту мөмкинчелеге дә тудырылды. Хаҗиларыбызның табын белән Хаҗилар мәчетендә каршы алдык. Анда аларның туганнары, якыннары килеп, хаҗиларны каршы алдылар, аеруча мөхтәсибебезгә,

Районыбыз зиратында Фәим хәзрәт җитәкчелеге белән зур эммәләр оештырылды. Зираттагы булган күп еллык агачларны кисеп, аларны махсус техникаларга тияп, алар озатылды. Киләчәктә дә менә шулай җәмәгать белән бергә җыелышып, шушындый күркәм эшләр күбрәк оештырылса иде. Менә безнең мөселманнарны берләшергә бер бер сәбәп булса иде. Буа мөхтәсибәте яшьләр бүлеге белән берлектә шушындый ислам экстремизмга каршы дигән яшьләр өчен төрле уеннар оештырылды. Шушындый квест үткәрелде. Менә ул беренче тапкыр безнең үтте. Иншалла киләчәктә дә дәвамлы булсын. Киләчәктә дә шулай бергә, яшьләр бергә җыелышып, төрле уеннар уйнап, төрле уеннарны уйнап, шушы уеннар белән э, төрле үзләренә рухи бер азык алып, күбрәк гыйлемнәр белеп, э, безнең тәнебезне дә э, ныгытып, Чөнки инде тәнебезне ныгыту да, рухыбызны ныгыту да безнең вазифабыз булып тора. Шушындый чаралар күбрәк узсын иде. Казанда Гаилә мәчетендә күркәм генә иттереп Әбием догалары дигән флешмоб үтте. Безнең менә абыстаебыз, Гөлгенә абыстаебыз шушы беренче тапкыр шушы флешмобта катнашып, рәхмәт хатлары анарга җиткерелде, күркәм бүләкләр тапшырылды. Шушындый чаралар Буа мөхтәсибәте яшьләр бүлеге белән берлектә менә быел ГШ садакалары җыелды, алар өләшенелде мохтаҗларга. Менә безнең 26 мохтаҗ гаиләгә шушы әйберләр, шушы кишерләр, бәрәңгеләр, кабатлар таратылды. Менә шушы гшрләрне Җыюда катнашкан имам авыл имамнарыбызга олы рәхмәтләребезне белдерәбез. Альхамдулилла һәрбер подъездга, һәрбер йортка аларны без җиткездек. Менә бик күп олы рәхмәтләрне җиткезделәр безгә шушы кешеләр. Киләчәктә дә шулай дәвамлы булса иде, шушындый чаралар күбрәк үтсен иде. Киләчәктә дә авыл имамнары менә шулай мөхтәсибәт Кә ярдәм итеп, мөхтәсибәт белән берлектә шушындый гашерләр мохтаҗ гаиләләргә һәр елны да барып ирешсен иде, әлхәмдүлилләһ. Хаҗилар мәчетендә картлар көненә район һәм авыл халкын җыеп, зур мәҗлес ясалды. Анда шулай ук Буа мөхтәсибәте, төрле авыл, төрле шәһәр имамнары шушы абыстайларны, Шушы олы картлар көне белән абыйларны котлап, шушы апалар, абыстайлар да төрле мөнәҗәтләр, үзләренең шигырьләрен дә сөйләп, шулай мәҗлес күркәм рәвештә тәмамланды. Беренче тапкыр Буа мөхтәсибәте белән берлектә Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыевны чакырдык. Ул да буалыларны тирән эчтәлекле, мәгънәле вәгазьләре белән вәгазьләде. Хакимият башлыгына зур рәхмәтләребезне җиткезәбез. Буа мөхтәсибәте белән берлектә Мәүлид аен хөрмәтләп флешмоб дигән чара, флешмоб дигән чара узды. Альхамдулиллах, быел без Мәүлид аенда Буа мөхтәсибәтеннән матбугат чаралары буенча җитәкче матбугат чаралары белән эшләүче Шамил хәзрәт Валиуллин һәм Кысман мәчетенең икенче имамы Ренат хәзрәт Ибрагимов белән э, барып кайттык. Каз Ульянга бардык. Ульянда менә Дагестаннан төрле дин, дин ияләре, дин гыйлемнәре килеп, менә э, Ульян шәһәренең халкына төрле вәгазьләр сөйләделәр. Әлхәмдүлилләһ, Мәүлид айларында Кырынәле авылына буа мөхтәсибәте э, шушындый күркәм Мәүлид кичәсенә Расих хәзрәт белән берлектә шушында мәчеттә төрле вәгазьләр белән шушындый чара үтте. Шулай халык халык шулай теләп килде. Шушы халыкның шушы авылның кечкенә булуына карамастан халык бик теләп килде. Шушындый чаралар шулай ук Җәлил хәзрәт Фазлиев мөхтәсибәтеннән Илнур хәзрәт Асхатов килеп иреште. Ул да халыкка үзенең вәгазен җиткезде. Буа мөхтәсибәте яшьләр бүлеге белән берлектә шушындый чара яшь вагачы бәйгесе булып узды. Шушы бәйгедә катнашып, безнең яшьләр урыннар алып, аларга төрле менә бүләкләр тапшырылды. Хәм дә шулай ук аларның тип чаралары Казанда үтте. Казанда да урыннар алып кайттылар. Мәүлет айында Килдурас авылында мәүлет кичәсе булып узды. Кадим хәзрәт Мөбарәкшин бөтен авылны җыеп, мәүлет мәҗлесен үткәрде. Чарада авыл советы башлыгы Әхәтов Зөлфәт тә катнашты. Мәҗлестә вәгазьләр, пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең нәсыйхәтләре Илмир хәзрәт Хәсәнов тарафыннан җиткерелде.

Хаҗилар мәхәлләсендә Әниләр көнен зурлап үткәрде. Мәҗлес Коръән укып, дога белән башланып китте. Һәрбер авыл абыстае торып, әниләргә багышланган матур-матур чыгышлар ясады. Мөхтәсибәттә хатын-кызлар оешмасын җитәкләгән Гөлирә Фәик кызы аеруча Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм турында үзенең эчтәлекле вәгазен кунакларга сөйләде. Ил тынычлыгы теләп, Пәйгамбәребезне саллаллаһу алейһи ва сәлләмне хөрмәт итеп, әниләребезгә зур игътибар күрсәтеп, догалар кылынды. Мәүлид аенда шулай ук безнең Буа мәдрәсәсендә дә шундый бу зур чара, Мәүлид бәйрәме булып узды. Шушы чарада безнең има, мәхәллә имамнарыбыз күркәм вәгазьләр сөйләп, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең тормыш юлларын безгә сөйләп, Безгә җиткезделәр һәм дә шулай ук шушы мәҗлестә, шушындый зур чарада кечкенә балалар да безгә үзләренең чыгышларын ясадылар. Буа шәкертләре дә төрле мөнәҗәтләр әйттеләр һәм дә шулай ук күркәм генә иттереп мөнәҗәтләр әйтелде, төрле вагазлар сөйләнде. Шушы чара, чара шулай ук күркәм генә иттереп зур табыннар арасында тәмамланды. Мәүлет аенда, шулай ук Өч Мунча авылында да шушындый чара Мәүлет кичәсе булып узды. Өч Мунча авылында күркәм генә иттереп менә безнең Казаннан кунак, махсус кунак Ильяс Халиков менә нашидлар башкаручы, төрле мөнәҗәтләр башкаручы үзенең төркеме белән килде. Шулай ук шушы чарада безнең Фәим хәзрәт белән Фәнис хәзрәт тә катнашты. Шамил хәзрәт Валиуллин да менә төрле матбугат чараларын башкарды. видео фотолар төшерде һәм дә шулай ук шушы Килдурас авылы мәчетеннән Кадим хәзрәт тә үзенең вагазын, эчтәлекле вагазларын сөйләделәр барсы да. Шушындый күркәм шушындый күркәм чара менә Эшмунча авылы мәчетенең имамының өендә махсус табында тәмамланды. Буа районы Нарлат авылында озак еллардан бирле имам вазифасын башкарган Равил хәзрәт үзенең имамчылык вазифасын авылда үскән Ленар хәзрәткә тапшырды. Равил хәзрәткә авыл тарафыннан рәхмәтләр җиткерелде, яңа имамга уңышлар теләнде. Соңыннан авылда бик тә мохтаҗлы булган, бүгенге көндә дәвалануга дучар булган Данис Каюмовка да имамнар тарафыннан җыелган матди ярдәм мөхтәсибәт исеменнән тапшырылды. Толымбай авылы мәхәлләсендә дә Мәүлет аена Мәүлет аена багышланган шушындый күркәм чарала чара булып узды. Шушы чарада мәктәп укучылары үзләренең күркәм мөнәҗәтләрен, үзләренең күркәм нәшидләрен әйттеләр. Безгә пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәлләмгә багышлап шушындый күркәм мөнәҗәтләр әйттеләр. Шушындый авылларда шушындый күркәм чаралар күбрәк булса иде. Мөфтинең беренче урынбасары Рөстәм хәзрәт Вәлиуллин үзенең авылдашларына Мәүлид кичәсе үткәрде. Хәзрәт татар телен саклау һәм ныгыту турында үзенең нәсыйхәтен җиткерде. Яңа имам сайлау мәсьәләсе дә каралды. Имам Мөхтәсиб Эльмир хәзрәт Хасанов авыл һәм шәһәр имамнары белән берлектә аларны җыеп, ахыргы хисап җыелышын үткәрде. Җыелышта махсус әзерләнгән видео хисап күрсәтелде. Һәрбер урынбасар үзенең эшчәнлеге буенча Хисап тотты. Имамнарга киләсе елда чараларны тагын да күбрәк үткәрергә, халык белән тыгыз элемтәдә булырга дигән максатлар куелды. Имамнарга китаплар, бер еллык җәдвәлләр һәм намаз вакытлары таратылды. Чара хәерле, э, хәерле еллар килсен диеп, догалар кылып тәмамланды. Шуның белән Буа мөхтәсибәтенең 2017 ел дәверендә эшләнгән эшләре тәмамланды. Киләсе елга да шундый изге булган эшләр дәвамлы булса иде, шундый чаралар тагын да күбрәк булсын дигән өметтә калабыз. Буа районының авыл-мәхәлләләре мөхтәсибәт белән берлектә уртак фикергә килеп, төрле дини чаралар күбрәк Бергәләшеп эшләүләрен телибез. Буаның һәрбер мәхәлләсе төрле фетнәләргә бирешмичә, бергәләшеп Раббыбыз юлында, Ислам динендә хезмәт итүләрен телибез.